Nilqakom lura magħna, grazzi tal-li qegħdin issegwu il-programm li skat wasalna kważi lejn tmiem l-ewwel programm għal din il-ġimgħa ma mhux qabel ma niddiskutu ftit flimkien ma' Kane Said Kane illi jkun qiegħed magħna kull 15 waqt il-programm tagħna ġej mill-Fondazzjoni Lop Responsabbli U bħalissa kif kif dejjem ngħidu għaddejja kampanja biex inħeġġu lit-telespettaturi tagħna jkunu konxji anki kemm tista' ssir ħsara meta persuna ma jkunx responsabbli fil-logħob tiegħu. Kif aħna Kane. Insellimlek Angela u nsellem lit-tim kollu wara dan il-programm. Jiena ngħidlek grazzi talli qiegħed magħna fil-fatt kif dejjem ngħidu sfortunatament il-logħob tal-azzard eċċessiv u l-persuni madwar dak il-persuna li jħobb jilgħab, naturalment ibatu ħafna riperkussjonijiet, hux veru? U naturalment anki f'dan il-każ, għax qatt ma semmejniehom, hemm etajiet differenti, m'hemmx faxxa waħda ta' etajiet. Ekku, il-logħob tal-azzard eċċessiv ma tistax torbtu ma' età Waħda kif qed tgħid inti hemm il-logħob tal-azzard eċċessiv jorbot mill noħolqu awareness aħna bħala fondazzjoni mit-tfal tagħna, mill-żgħażagħ tagħna, adulti u anke anzjani. Ġifieri ma nistgħux ngħidu għax jiena m'iniex anzjan jew jiena m'għandix 'il fuq minn tmintax-il sena u m'għandix 25 sena u ma nattendix każinos, ma tistax tkun ir-realtà tiegħek. Jiġifieri l-logħob tal-azzard eċċessiv, il-vizzju patoloġiku, il-vizzju kompulsiv jista' jolqtok there and then. Persuna, kif dejjem nirrepeti, ma timxix, mal-linja ta' kontroll tagħha finanzjarja u l-linja ta' kontroll tagħha ta' ħin, tibda tabbuża bil-mod il-mod ma' dak il-bilanċ u sfortunatament iva, m'hemm xetajiet. Tista' tista' tispiċċa b'darek mal-ħajt. Illum Angela nixtieq nitkellem ftit fuq is-sinjali li persuna li tkun għaddejja mill-fażi tal-kompulsività, fejn tkun qed tagħti ħafna, ħafna attenzjoni għal-logħob, għal-logħob tal-azzard, titfgħu first and foremost f'ħajjitha, titfa' prijorità kbira fil-logħob aktar mill-familja, mill-ħbieb, mill-ħajja soċjali, mill-ħajja finanzjarja tagħha, kważi kważi tinsa r-realtà u tidħol f'dinja immaġinarja. Dak, dik il-fażi aħna nsejħulha bħala aljenazzjoni, wieħed mis-sinjali, wieħed mis-sinjali primarji. Barra l-aljenazzjoni għandek li l-persuna tibda turi preokkupazzjoni kbira, preokkupazzjoni għat-telf, dejjem tibża' li se titlef fil-logħob tagħha. Barra l-preokkupazzjoni, l-aljenazzjoni, persuna tibda turi sintomi ta' eskalazzjoni ta' adrenalina ngħidulha meta l-persuna jilgħab ikun on a high. kif ngħidu bl-Ingliż, fil-qabel qabel ma ma jitfa' dik il-bet li tiswa l-flus, persuna tkun over indulgent, tkun tkun eċitata ħafna u sfortunatament dawn il-character traits tinduna bihom mill-ewwel, persuna tkun ferħana se ttir, f'salt minnhom laqqas jgħaddi kwart ta' nofsiha Wara li l-persuna tkun tilfet flusha, taqa' f'dipressjoni, taqa' f'ansjetà. L-Allu kemm tlift flus, issa kif ħa nġibhom lura? Sinjal ieħor li l-persuna tibda tigdeb, tibda ddawwar id-diskors, tkun għaddejja minn mument ikrah f'ħajjitha fejn ma tibdiex tara the end of the tunnel, jiġifieri ma tibdiex tara dawl, tibda biss tara dlam. U sfortunatament dawn is-sinjali ta' gideb, preokkupazzjoni, aljenazzjoni, il-persuna tkun trid pereżempju li dawk l-aktar viċin tagħha biex iħallsulha dak li huwa msejjaħ bl-Ingliż bħala bailout. Isma' għandi dan l-ammont ta' dejn, ejja ħa nħallsuh u jiena ma nibqax bil-vizzju. Noqogħdu attenti x'nemmnu u x'ma nemmnux.
Xtaqt nistaqsi għaliex aħna qed nitkellmu dwar logħob, logħob tal-azzard, però x'inhi d-differenza anki bejn gaming u gambling f'dan il-każ? Iva, iva, din importanti ħafna. Mela, Gambling huwa dak li bil-Malti nsejħulu logħob tal-azzard, meta l-persuna tilgħab u waqt il-logħba tagħha qed tirriskja flusha bit-tama li ġġib il-flus lura. Sfortunatament mhux il-flus biss jirriskjaw il għaliex jirriskjaw kważi dak kollu li jkollhom. Iva, aħna nisimgħu b'każijiet fejn Barra mill-flus jintlabu proprjetajiet. Il-Malti jgħidlek tilgħab ruħek. Jiġifieri rridu noqogħdu daqsxejn attenti. Għandek il-gambling fejn inti qed tirriskja flusek u mbagħad għandek il-gaming li huwa logħob fejn m'hemmx riskju involut. Dawn l-online free games, il-video gaming nistgħu ngħiduha wkoll. Imma wkoll irridu noqogħdu ftit attenti għaliex ma nistgħux ngħidu li fil-gaming f'uħud minn dawn il-logħob inti wkoll jista' jagħti l-każ li tkun qed tirriskja daqsxejn flusek. Imma jiena dejjem nispjega b'dan il-mod. Jekk il-persuna fil-logħob tal-azzard tagħha, anke fil-logħob diġitali, anke fil-gaming, timxi mal-limitu ta' ħin, U fil-gambling timxi mal-limitu ta' flus kemm qed tinfoq flus, ma fiha xejn ħażin. Hemmhekk fejn jidħol ir-responsabilità fil-plejer. Il-logħob responsabbli li jiena dejjem nirrepetih. Sfortunatament kif jibdew jinqabżu dawk il-limiti tibda titbexxa dik it-tieqa fejn sfortunatament il-vizzju għandu ħafna riperkussjonijiet familjari, soċjali, sfortunatament bi perkussjonijiet fuq it-tfal. Hawnhekk nixtieq inqajjem daqsxejn punt fejn ma nibdewx drawwiet tal-logħob tal-azzard fil-familja. Nisimgħu b'każijiet fejn ħafna ġenituri biex it-tfal joqogħdu kwieti jixtru ammonti kbar, m'iniex ngħid ammonti limitati ta', imma ammonti kbar ta' scratch cards pereżempju. Ma nistgħux, huwa kontra l-liġi li nibagħtu t-tfal tagħna, pereżempju, biex jiktbu ħames numri ta' Super Five kif kienet fl-antika, pereżempju. Illum il-ġurnata m'għadhiex permissibbli. Jiġifieri noqogħdu ftit attenti ma ndaħħlux drawwiet ta' logħob tal-azzard fit-tfal tagħna għaliex jista' jagħti l-każ li 'l quddiem jiswa ħażin anke fuq uliedna.
U hawnhekk naturalment allura kemm hu importanti li nżommu għajnejna miftuħin biex naraw ċertu sinjali dawk li semmejt inti u oħrajn forsi illi ikun qed juri dan il-maħbub, maħbuba tagħna meta qabel ma kinux hemm. Hekk hu, hekk hu, importanti li kif ikollna daqsxejn ta' ħjiel li l-persuna tbiddel l-atteġġjament. Tkun imdejqa ħafna. Tkun ferħana żżejjed. Dawn huma daqsxejn ta' hints fejn. Feelers qishom. Feelers li importanti li ikun hemm open communication mal-maħbubin tagħna. Isma' għaliex int imdejjaq? Isma' kemm inti ferħan dal-aħħar qabel ma kontx hekk? X'inhu għaddej? Ix-xogħol kif sejjer? Dawn il-mistoqsijiet żgħar. Mhux lill-maħbubin li ngħixu magħhom ta' kuljum, jiġifieri anke lill-ġenituri tagħna tajjeb li li nagħtu dik it-telefonata, kif kif sejjer f'ħajtek, ir-rutina, ninteressaw ruħna fir-rutina tal-ġenituri tagħna. Għaliex sfortunatament il-persuna li kienet qed tilgħab qabli semmejtu t-tombla. It-tombla hija attività ħelwa ħafna li hija soċjali, għandha saħħa soċjali U sakemm persuna timxi mal-limitazzjonijiet tagħha, why not? Però llum irridu ngħidu wkoll, għax aħna m'aħniex nirreferu f'dan il-każ fejn qegħdin nitkellmu il-logħba tat-tombla, għax il-logħba tat-tombla nafu li kienet xi ħaġa li tiltaqa' ma' grupp ta' nies u speċjalment nies ta' ċertu età kienu jieħdu gost jgħidu kelma u jilagħbu t-tombla. anki minħabba l-Covid, pero' il-Covid fejn jidħol anki il-logħob responsabbli affettwat, żdied in-numru, illa għaliex aħna qed ngħidu li persuna li tkun waħedha fil-kamra tagħha jkollha għaġġeġ teknoloġiku, hemmhekk tista' tkun qiegħda naturalment hi u l-laptop, hi u t-tablet u naturalment tkun qed tilgħab dan il-logħob. Sewwa, fejn jidħol il-Covid, fejn jidħol żmien il-Covid, Bħalissa fuq livell nazzjonali m'hemm l-ebda statistika. Jiġifieri rridu noqogħdu daqsxejn attenti kif nitkellmu. Ma nistgħux naqtgħu l-għajn u ngħidu li l-Covid żied il-logħob tal-azzard u ma nistgħux ngħidu li isma' ma kien hemmx l-ebda effett. Jiena nħobb insemmi każ partikolari fejn persuna l-imgħallem tiegħu qabdu biex jaħdem mid-dar. Jista' jkun hemm każ fejn il-persuna jgħidlek isma' jien qed naħdem mid-dar, qabel kont nilgħab fil-break biss minn fuq il-laptop, illum il-ġurnata għandi aktar aċċessibiltà u qiegħed waħdi d-dar. Jew inkella jista' jagħti l-każ fejn il-persuna tkun imdawra issa mal-familja tagħha, taħdem mid-dar u tkun aktar konxja tgħidlek isma' aħjar noqgħod aktar attent. Ġifieri dawn huma sitwazzjonijiet personalizzati anke ta' persuni naturalment li jkunu għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet. Però intom bħala talba, għaliex irridu ngħidu li llum hawn l-għajnuna anki jekk aħna familjari nkunu nafu li xi ħadd għaddej minn sitwazzjoni bħal din, illum hemm l-għajnuna u allura kemm hu importanti għax inti m'intix tgħidilna ma jilgħabux, il-logħob irid ikun b'responsabilità. Jiġifieri anki aħna għandna r-responsabilità li nkunu nafu x'qed jiġri madwarna. Iva, jiena nħobb nirrakkonta r-responsabilità għandha tidħol f'kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek. Speċjalment f'attivitajiet li għandek daqsxejn ta' persentaġġ mhux ħażin li jista' jġibek daqsxejn darek mal-ħajt. Tajjeb li nkunu responsabbli, il-logħob għandu jkun hemmhekk, persuna għandha tistrieħ, timxi mal-limitazzjonijiet tagħha ta' kontroll, imma jekk sfortunatament tkun għaddejja mill-problemi l-persuna, tħoss il-kuxjenza tniggiżha kull meta tilgħab, tibda taħseb li se ġġib lil uliedha darhom mal-ħajt finanzjarjament, tgħaddi minn ċertu żbalji, il-persuna għandha tkun daqsxejn ta' gazz u tirrealizza li isma' jiena m'iniex speċjali. Ġifieri il-vizzju laqat lili wkoll, għandi nikkomunika, għandi insib soluzzjoni, irrid inkun b'saħħti miegħi nnifsi, Inċempel għall-għajnuna, fosthom il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna wieħed seba' seba' seba'. U meta meta persuna tkun hi responsabbli u ċċempel dak in-numru, ifisser li di diġà għamlet l-ewwel pass għal fejqan. Ekku, ekku, ekku.
Li persuna taċċetta li għandha problema tikkomunika mal-maħbubin tagħha, diġà tkun qed issib l-għajnuna mill-maħbubin tagħha u tiddeċiedi li tfittex l-għajnuna, hemmhekk dawk huma l-akbar Żewġ passi possibbli li l-persuna tista' tagħmel. Inħeġġeġ lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuni hemm barra, tiddejqu xejn, dawn mhumiex affarijiet tal-mistħija. Aħna għandna staff professjonali li lesti li jilqgħu t-telefonati tagħkom, lesti li joffrulkom appoġġ. Tiddejqu xejn, Ċemplunna, aħna għandna s-servizz 24 siegħa kuljum, l-anonimità hija assoluta u l-kunfidenzjalità hija assoluta. Tiddejqu xejn iċċemplunna. Nirringrazzjak Kane ta' din l-informazzjoni li għaddejtilna. Kif qal Kane, ċemplu dak in-numru, żommuh anzi dak in-numru tat-telefon wieħed seba' seba' seba' il għaliex anki naturalment jekk aħna nirrealizzaw li hemm xi ħadd li għandu problema mingħajr ma nkunu nafu nkunu qegħdin ngħinuh. Grazzi talli segwejtu l-programm tagħna, grazzi lill-professjonisti kollha li kellna magħna. Naturalment aħna nerġgħu niltaqgħu għada l-edizzjoni oħra tal-programm Niskata wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar f'isem it-tim eċċezzjonali wara l-programm Niskata taħt id-direzzjoni ta' Ndru Bajo. Niltaqgħu għada fil-kwarta. Nsellmilkom.